Wel, yn y tri achos mae yna drafodaethau cyfansoddiadol wedi bod, cwestiynau ynglyn â y status quo, a ddylid cael mwy o rymoedd iddyn nhw, neu ydyn nhw eisiau ha hawliau annibyniaeth uh, yn gyfan gwbl a, a dod yn wladwriaeth ar wahân. A dwi me'wl 'dan ni ddim yn gwbod lot am am be' sy'n dylanwadu ar agwedde pobol, a'r duedd ydi i holi trwy arolygon barn, a ma'r project yma'n wahanol iawn achos mae o'n yy defnyddio ffotograffiaeth fel sail i i bobol feddwl am i'w agwedde a be' sy'n dylanwadu ar sut ma' nw'n teimlo tuag at annibyniaeth felly ma'n cyfoethogi'n dealltwriaeth ni o o agweddau tuag ag at annibyniaeth ac yn cyfrannu at y trafodaethau cyfansoddiadol yn y tri achos. Mae yna bethau cyffredin yn y tri achos felly da ni'n gweld hunaniaeth yn chwarae rhan bwysig yn yn dylanwadu ar sut mae pobl yn teimlo yn y tri achos. Yy weithiau mae'n golygu bod pobl yy fwy o blaid annibyniaeth weithie yy o yn erbyn mae ma'r ma'r hunaniaeth yn amrywio yy dylanwad hulaniaeth y wladwriaeth yn amrywio yym on' ma' 'na wahaniaethe hefyd yym yy yy o ran effaith hunaniaeth ond o ran ffactore eryll hefyd be' 'dyn ni'n gweld ydi bod yy dylanwad yy y refferendwm 2017 yng Nghatalonia yy wedi bod yn sylweddol iawn yy ar yr agwedde yym oherwydd bod 'na drais wedi bod oherwydd bod y wladwriaeth yy Sbaenaidd wedi ymyrryd yn y broses ac yn y blaen, a gan ddefnyddio grym, mae hwnna'n do- drawiadol iawn yn y llyniau sy'n dod o Gatalonia oherwydd y profiad yna. Ma, ma hanes y, a prof, hanes pobl, i dealltwriaeth nhw o hanes y wledydd yn cael dylanwad, y, teimlad y, yn, yn gyffredin ymysg, er enghraifft, Catalwnia o Gymru, o um, deimlo bod i'w diwylliant nhw dan fygythiad, unai wedi bod dan fygythiad yn hanesyddol neu yn dan fygythiad rwan, ieithoedd lleiafrifol dan fygythiad, a mae hwnna'n gallu bod yn, yn impetus yn rhai achosion i i bobl deimlo o blaid annibyniaeth. Mewn a- achos fel Cymru ma' 'na deimlad o ecsbloetio economaidd a bo' hwnna'n gyrru agwedd y pobl tuag at annibyniaeth. Yym a- ac felly ma' 'na amrywieth ond eto nifer o ffactore cyffredin o ran yym yr ymdeimlad 'ma o o bwysigrwydd hanes a- ac isio y rhai pobl yn teimlo gobeithio'n cryf ynglŷn â annibyniaeth. Wel, dyma'r arddangosfa gyntaf o'i bath uh, i, i ddefnyddio dull ffotograffiaeth fel sail i ddechrau trafodaethau uh, am annibyniaeth uh, mewn gwahanol gyd-destunau fan hyn ac i gymharu ar draws yr achosion. Felly, um, mae o'n Mae o'n cyfoethogi'r drafodaeth. Mae hefyd yn rhoi cyfle i'r da- i'r rhai sy'n dod i'r arddangosfa feddwl wel sut ma' nhw'n yy be' ma' nhw'n elwa o o edrych ar yr arddangosfa o ran 'u dealltwriaeth nhw o annibyniaeth. Yym ma' m- ma' 'na gasgliada academaidd yn dod o'r project yma ond hefyd rhai yy profiad mwy ymarferol i i'r rhai sy'n mynychu o o ga'l gweld yr arddangosfa a a a sut ma' hwn yn gallu dylanwadu ar eu safbwyntiau nhw eu hunan neu wneud iddyn nhw feddwl am annibyniaeth yn wahanol. A dwi'n meddwl beth 'da ni'n gweld ydy bod annibyni- bod y ffotograffiaeth yn ffordd o roi um, mewnwelediad i bersbectifau gwahanol, bod, ni, bod o'n ffordd i ni ddeall ochrau gwahanol y trafodaethau yma, uh, yn enwedig mewn cyd-destun lle mae yna dueddiad i ni i ni gael trafodaethau sydd wedi cael eu pegynnu o blaid neu yn erbyn. Uh, Mae'n rhoi bach mwy o liw ar y llwyd yn y canol. Mae yna fel uh, taith i blant o gwmpas yr arddangosfa yn chwilio am wahanol bethau ac ateb um, cwestiynau am, am bethau maen nhw'n gallu gweld yn yr arddangosfa ei hun. Uh, mae yna hefyd gyfle iddyn nhw greu baner um, yn, yn symbol i'w, i'w tu nhw neu i'w pentre nhw neu tref nhw. Um, mae yna hefyd um, gofyn i bawb beth sy'n bwysig iddyn nhw am ddyfodol cyfansoddiadol Cymru a deunyddiau er mwyn um, mynegi hynna ar bapur neu defnydd ac yn y blaen. A mae yna holiadur um, i, i bobl lenwi os dyn nhw eisiau deithio ni sut maen nhw'n teimlo am yr arddangosfa. Ar yr un pryd, just uh, hollol iawn hefyd i just fynd o gwmpas yr arddangosfa yn cael golwg a peidio gwneud y gweithgareddau. Ond gobeithio fydd pobl yn mwynhau o fel profiad. Uh, mae yna fwy o wybodaeth um, am yr hyn da ni, da ni wedi darparu fel gwybodaeth yn yr arddangosfa ar gael ar-lein. Tos o pobl eisiau gwybod mwy am y prosiect hefyd, fydden nhw'n gallu uh, sganio codau QR a, a ffeindio mwy o wybodaeth. Ond gobeithio fydd pobl yn mwynhau y profiad um, a da ni'n teimlo bod uh, ffotograffiaeth yn ffordd effeithiol o, o edrych ar faes cyfansoddiadol. Um, mae yna lot o bwyslais yng Nghymru ar bara y drafodaeth gyfansoddiadol sydd wedi dechrau yn sgil yr yy Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru, a 'dyn ni'n gobeithio bod yr arddangosfa yma yn cyfrannu at barhau y trafodaethau yma. Yym ma' nid jyst rhywbeth i gwleidyddion sydd wedi'w ethol ydy trafod materion cyfansoddiadol, mae materion cyfansoddiadol yn effeithio ar bobl o ddydd i ddydd ac mae'r arddangosfa yma'n yn rhyw fath o rhoi platfform a, a lle i, i ystyried hynny.